iyi ndo tsvimbo yangu yeupfumi wese anoda kubata upfumi kana chii ndo patinokutaurira nevadzimu wake nemhondo regazi rinoone zvese saka tinotanga tarinyika hweyenyu pedyo muone mvura kuti hamuna chinhu tikataura pfuma uya padhuze mukwe uya padhuze hanzi swedera pedyo nasekuru ipfume ah. Makadii makadii mhuri yeZimbabwe vari mativi mana vari kure kwose kwavari nhasi uno tauya padare rachiremba Samson apo tauya kuzonzwisa kana kuzokurukura nekubvunza maringe neinonzi eastend money yatanzwa kuti vari kuita pakati pedare ravo makadii chiremba Samson Simba makadii aiwa isu tinofara tauyawo pakati pedare renyu kuti tizonzwisisa kana kuti tizoona kuti ichokwadi here chiri kuitika vanotenda ichokwadi muri kuzvinzwira mhuri yezimbabwe kuti hanzi ichokwadi chavanoita pakati pedare ravo inonzi eastend money e, mungati kurukuru here kune vanoda kuuya kuzoitirwa eastend money vauye vachinyatsonzwa zvizere kana kuti vauye vakapakata zvinodiwa vanokwanisa kuti kana uchida fuma zvinoenderana nepfuma yauri kuda vanokutenda unotenga fodya dzakodzaunotenga dzaunotenga tobva takugadzirira vakugadzirira watoenda nepfuma yako watoenda nepfuma yako wakuti unoshandisa iri dare rinobvumirwa munhu wese angava ane bhizimusi kana chii vanongogadzira vanhu vakatotarisa ipapo kuti unobata upfumi hwako zvinhu zvotofamba zvakanaka muchidudza kureva kuti ini ndikatori ndiri kutoda izvezvi zvinokwanisika kutoitika here patakagara pano eh, anokwanisa eh, kutokugadzirirai kana muinayo fodya yenuadaidza kuti pacific kana madison eh, ndetaita rombo rakanaka ndine shamwari yangu inayo fodya unayo here fodya vape tione kuti ichokwadi here vape tione kuti ichokwadi here nekuti ah, ombozvionerawo kuti ichokwadi here dai vakurakidzei vane mushonga wavanoshandisa ndofodya nyaya yakavarira mwana nayo kuti zvinofamba sei Ndikuda kuti uye padhuze mupwere vazvizive. Iyi ndo tsvimbo yangu yeupfumi. Wese anoda kubata upfumi kana chii. Ndobva tinoutaurira nevadzima kuenda mondo regazi rinoone zvese. Saka tinotanga tainyika hweyenyu pedyo mone mvura kuti hamuna chinhu. Eh. Tobva tainyika ah, toibuditsa. Ndikuzoona. Eh, Tikuda mari. Mm, Tikuda mari. mukukona totobuda nayo muno kama mushonga chete hauna pfuma atika hmm. ndo mushonga unouya yamutarise mvura iyi haina chinhu ndizvokakuya hmm, tobva taisa mushonga uyu ndo mushonga unoshanda nepfuma ndo mushonga wepfuma iyo uyu mushonga uyu inonzi sandawana ndewe sandawana anditi eh, mukatarisa pakadai eh, pakadai indofo dyaenyandira eh, vana vese venyika ino vazvionere kuti hapasi kungotaurwa chete ii handiri mukona izvi ifodya nditika hamuna chirimo hamuna pfuma hamuna chii eh, ndatoda kuita sei toda kushandisa sinobva tatora one imwe chete ishi ifodya ishi hamuri kuona handitika eh, ifodya inobudisa pfuma dzakasiyana siyana inoona kukubuditsira i20

hanzi swedera pedyo nasekuru ipfume ah. ndo chai chaitini dhura dzishamwari dhura shamwari aiwa haina zvainoita ndo chaanditoya uri kuderi munyinomo totora imwe ishi haina chiripo ishi ishi

zana iwe 100 dollars chama ndiyo chaisha ishi ah. tikatokupona kwanisa unotenga tinzwe tinzwe chiri mbahame ishi bata kumwana bata eh ndiyo chaiyo chama ah. nditika chaiyo chaiyo saka inotenga here imari inototenga mpere unotobuda utomhanya utonotenga Saka ma usa unoda unoiwana unoiwana nyange ukada kuti gadzire maranzi Nango chero nyika yauri ikoko tinokwanisa kugadzirwa. Ewe tinokwanisa kuto kutuma zvekuita tokutumira mushonga wako wogadzirwa ngawe uri kunzvimbo yeUK kana kuti. Hayi ndo inonzi minana. Muri kuzvinzwira kuti hanzi nyango kwauri ikoko. Ah, another 20 dollars. Unokwanisa kugadzirirwa. Nasekuru Chiremba Samson. Ah, mashura. Mashiri kuita ndisangana nawayi. Ndizofonika dzenyisa.

saka pfuma iyoyo inotogadzirwa pamusha uno totokupa enda nepfuma yapamusha kana kuti tokupa mazuva atinokupa tokuti takudai takudai kunga wabata chipi nechipi mhm. nyange pfuma yaunoda isakamuona apo ndaita kuti muburitseaiwaisisitakusikana asi tinoda kuzotora mukuru wenyu tiende naye totengahapana chakaipa munotenga mazvitengera modzoka nezvimotoredza tateguru ndizvozvo ah, ah. aiwa tinotenda ruzhinji rwezimbabwe huyai muzvionere moga ini ndazvionera nemaziso angu nemeno angu kuti a ah, chishamiso chandisati ndambosangana nacho burikidze kubva mukuzvarwa kwandakaita nemakore andanawo 45 ndasangana nechishamiso chihombe chinotyisa asi itori mari yandiri kutoona mari chaiyo mm. imbobata mufana wangu mari imari chaiyo chaiyo idzo tibate hombe yacho ndo dzinowanzovharwa vanhu vakusinzanisiya kune mbuya Original yakatopastirwa manager. 500 yake Mm. akufanira kutora kunoitora Yeah. asati atoitora ipfuma dzavo vabukeredzese Oh, saka munogona kumboti munhu paanouya pepe munozosara kuti mugadziri ozouya chitori kana mugadzira aripo Okay. mune mashoko here amungaise kuruzhinji rwezimbabwe vari kure vari kwavari kwavagere vamwe vanoti hatikwanise kusvika Aiwa, tinokubatsira chero uri kwauri ikoko zvisina dambudziko kana chipomerwa e, chinenge chimboripo zvino kugadzirira zvinhu zvako zvitofamba zvakanaka wotosangana e, nepfuma yako tine mishonga yakasiyana siyana imwe yemaringi imwe ye yeupfumi inga uri business man kana kuti une mabhizimusi tinokubatsira mupwere musabirwe muchinzi ndichiremba samsoni kwete chiremba samsoni ndivo vanawo aiwa ini ndine mubvunzo mumwe chete chirema sandabuda mukati medare renyu ko vasina mari zvachose vanoti havana kana mari vanokwanisa kuita mari vanokwanisa kuita pfuma yakawanda chaizvo tingave tamukastira pfuma iyoyi kana tamupa magic money aiwa ndotenda ruzhinji rwezimbabwe ini ndazvionera saka vari kuti vanoda mari pfuma casting money kwachiremba samsoni vanokwanisa kukubatsirai ndinotenda